אויף WNR זעכצן הונדערט AM וואוקלען און האט הנאה. איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, ווי אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט צען הארווארד גאס אין ברוקליין.

אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. כ'בין זייער צופרידן צו מעלדן אז מיר גיבן אונזער אוידיציע היינט דירעקט פון דער אידיש וואך. מיר האבן אפטמאל געשפילט אינטערוויוען און שמועסן און אפילו רעקארדירט א פראגראם פאראיארן לעבעדיג פארן עולם, אבער דאס איז דאס ערשטע מאל וואס מיר גיבן דירעקט לעבעדיג פון דער אידיש וואך אין פּערלסטאון סענטער אין רייסטשערסטאון מערילענד, און מיר האבן א רייכן פראגראם פאר אייך היינט מיט אסאך געסט וואס איר וועט זיך דערוויסן וועגן זיי אין א מינוט'קעל ארום, אבער פארדעם וויל איך שפילן פאר אייך א באגריסונג פון אונזער מיט אנפירערין, אונזער טייערער מיט אנפירערין חסיה סעגעל, וואס זי האט ערשט געפראוועט איר הונדערטן צווייטן געבורטסטאג ביז הונדערטן צוואַנציק כנהורא, און זי האט געמאכט פאר די אידיש וואך וואס זי האט אפטמאל באזוכט א באגריסונג ספעציעל פאר אונז היינט אווענט און איך וויל דאס יעצט שפילן. טייערע פריינט צוהערער צו דער אידישער ווארט, איך קום אייך אלעמען באגריסן און רעדן צו אייך, אן אלטע באקאנטע, כ'האב זיך באקאנט מיט די אידישע ווארט דורך מאיר דוד וואס ער האט מיר צוגעפירט באקאנען מיט אלעמען און כ'האב גלייך געפילט איך פיל אינדערהיים. ניט נאר אלע רעדן אידיש נאר אלע פילן אידיש און אלע זענען שטאלץ מיט די אידישע ווארט און מען האט ניט גערעדט קיין נארישקייט מיט אינערצייט קיין וויצן, מען האט גערעדט טעג טעגליכע נאטירליכע זאכן און געהערט גוטע רעדעס און כ'האב געהערט פיינע זינגען און כ'האב געהערט שיינע קינדער געזאנג ס'געווען געקומען אין א גן עדן אויף דער וועלט, און פון דעם מאָלט אָן האָב איך ניט פאַרגעסן און עס איז מיר געבליבן א ליכטיקער אָרט אין מיין האַרץ און מיין נשמה, און איך קען ניט האָבן קיין ווערטער צו באַדאַנקען מער ווי די משפּחה, וואָס מיר זענען געפאָרן אין א קאַר, איינע געזעסן נעבן די צווייטע מיט אַלע פּעקלעך איבערן קאָפּ, און די קינדער זענען געווען וואונדערבאַר, זיי האָבן געשוויגן, ווייל איך בין געווען אַן עקסטער צוגעקומענער, ווען די גאנצע משפחה האט מיר אויפגענומען ווי כ'וואלט געווען א טייל פון זיי. די וואך פלעגט אוועקגיין אויף גיך, און דער טאג איז געווען ניט לאנג אינאף, ניט לאנג גענוג, און מען פלעגט האבן אזויפיל זאכן, אזויפיל זאכן צו טאן. ערשט איז געווען פארשטעלונג, נאכדעם איז געווען טענץ, דערנאך איז געווען דער עסן איז געווען א אידישער, און און באגריסן זיך מיט מענטשן, און דערנאך וועגט זיין נאך נאכמיטאג אלע עיקר זאכן וואס ער האט געוואלט דערציילן, רעדן, געווען פריי, און געטראפן זייער אינטערעסאנטע מענטשן מיט זייער אנדערע דיאלעקטן פון אידיש, אבער אלעם געקלערט אויף א אידישן אופן, און עס איז ניטא קיין גרעסערע וואונטש אויף דער וועלט, א גרעסערע וואקאציע, א גרעסערע פארזאמלונג פון מענטשן,

מען מוז זיין, אדער מען מוז דאך פאראנליגן אביסעלע ארבעט, אביסעלע געדולד, און אביסעלע דארף מען זיין ניט עגאאיסטיש, מען לערנט, מען רעב, מען לעב, מען לערנט דאס, מען רעדט אלע קע שפראכן, אבער דער הייב דארף זיין א אידישער, ער וויל זיין א אידישער הייב, ניט טאקע בעסער א לערער, ניט טאקע בעסער א קאלעדזש, ניט טאקע בעסער א בוך, זאל כ'לערנען דעם אידיש ווי ער לערנט אים ביי זיך אין זיין היים, איך ווייס ער הארכט זיך צו, אלפא זאך, פון אייך רעדן אידיש און האבן היימען וואס מען רעדט אידיש און די וואס ניט קענען דאך פארבעסערן, ס'איז קיינמאל ניט צו שפעט. איך בין זייער גליקליך און זייער מזל'דיג אז איך האב געהאט די געלעגנהייט צו מקנא זיך מיט מייערן. נאר די וואך האב איך געהאט מער ווי מזל, די וואך איז געווען מיין געבורטסטאג, איך מאך ניט זאגן ווי אלט איך בין ווייל איך בין אים זייער זייער אלט וואס אים נאך ניט, און מאיר מיט דוד פראוד, זיי געקומען מיר באגריסן פערזענליך, איך בין דא אין פלארידע, איך נעם אין אהיים פאר עלטערע מענטשן וואס אידיש רעדן זייער ווייניג, אלע ווערן אנטציקט אז מען רעדט אידיש, אבער ס'פאלט עס נישט אראפ פון הימל, אויב מען וויל אביסל הערן אידיש און קענען אידיש, דארפט איר לערנען די קינדער און רעדן מיט זיי אידיש, דאס איז מיין וואונטש צו אייך אלעמען, איך דאנק אייך פארן איינהארכן. א שיינעם דאנק חסי' סגל, שיינע ווארעמע ווערטער, און איצט האב איך דעם כבוד און פארגעניגן צו געבן אן אריינפיר צו, א קורצן אריינפיר צו מיין יונגן גאסט און מיטהעלפער און רעכטע האנט, אהרעלע ווישוואנעט, צוהערער פון באסטאן מוזן געדענקען אז מיט דריי יאר צוריק איז דאס לעצטע מאל איז געווען אויף אונזער פראגראם, דעמאלט איז ער געווען א סטודענט אין הארווארד, כמעט א גראדואירטער, און יעצט מיט דריי יאר שפעטער איז ער מיט אונז און ער וועט אונז אביסל דערהיינטיגן וועגן זיך, און לאמיר אים באגריסן. אהלא שלום עליכם. עליכם שאומר, טאקע פונקט דריי יאר וואס איך בין געווען אויף די אידישע פראגראם, אויף דאס אידישע קול הייסט עס, און ביסט גערעכט, שוין צו לאנג, איז זינט דעמאלט בין איך געפארן איבער די גאנצע וועלט, און איך בין צוריק געקומען טאקע צו דאס אידישע קול. וואס האסטו געווארט אזוי לאנג? א גוטע פראגע. נו, וואו ביסטו ארומגעפארן? איך בין געווען אין אינדיע איין יאר לאנג און דערנאך בין איך געווען דערנאך בין איך געווען אין די מרחקים פון דרום ניו דזשערסי איז פון דארטן איז וואס איז? וואס? וואס איז דאס? טרענטאן ניו דזשערסי אהא איז פון דארטן ביז אהער איז נישט קיין קאצן שפרינג. איז דערציילט אונז אביסל וועגן אינדיע.

און דאס לערנען קינדער אין זעקסטן און זיבעטן קלאס מוז איך דיר זאגן איז נישט גרינג, איז אפשר וועל איך אמאל זיין א לערער אבער זיכער נישט פון קינדער אין זעקסטן און זיבעטן קלאס. מ'קען זיך פארשטעלן. אבער ס'איז בעסער דארט? מ'האט מער דרך ארץ פארן לערער? מ'האט נאר דרך ארץ אויב מ'איז גרייט צו שלאגן, און מער איך בין נישט גרייט צו שלאגן א גוטער יאט. קענסטו יעצט געבן אן אריין, לאמיר באקומען מער אינפארמאציע פון דיר בעת די שמועסן וואס מיר וועלן באלד האבן, אבער קענסטו יעצט געבן אן אריינפיר צו די צוויי קומעדיגע געסט. גוט, איך וויל אייך פארשטעלן אונזערע ערשטע געסט, איציק בלימאן און ריינע שעכטער. רענע שעכטער איז א זינגערין פון אידישע לידער און האלב פונעם בארימטן דועא די שעכטער טעכטער. איציק בלימאן איז א אידישער לינגוויסט וואס פירט אן מיטן לענזאל א וועבזייט וואס האט פאר איר ציל דאס באקענען א ברייטערן עולם מיט דער אידישער ליטעראטור דורך נייע רעפעראטן פון אקאדעמיקעס, לערערס און ליטעראטור קענערס. רענע און איציק זענען דא נישט לאנג צוריקגעקומען פון א נסיעה איבער אייראפע און

איר געשיקט, און מסתמא אלע, אסאך, כמעט אלע פארווערטס ליינער האבן דאס אנגעקוקט מיט גרויס אינטערעס, אבער גיבט די וואס האבן דאס נאכנישט געזען אביסל צו פארשטייען וואס איז דארט געווען. היות מיר האבן ביידע אנטייל גענומען אין דער העליקס פראגראם, דאס איז אן אונטערנעמונג פון דער ארגאניזאציע אידישקייט אין לאס אנדזשעלעס, און דאס איז דאס איז א נסיעה איבער די אידישע ליטע, איז היי יאר האט עס אריינגענומען דריי מאדערנע לענדער, די מערסטע צייט האבן מיר פארבראכט אין בעלארוס און ווייץ רוסלאנד, און מיר זענען געפארן אויף אן אויטא בוס ביז ווילנע דורך לעטלאנד און אביסל אין ליטע. יא, ס'איז א פראגראם וואס איז געמאכט פאר אוניווערסיטעט סטודענטן, ביז גראדואירונג גראדואיר, און ס'זענען דא אנדערע פראגראמען וואס אידישקייט ארגאניזירט פאר עלטערע לייט, אבער די פראגראם איז דווקא געווען פאר סטודענטן. און נו, וואס איז געווען פון די גרעסטע חידושים פון די רייזע? איך האב איך האב באמת נישט געוויסט אויף וואס זיך צו רעכטן, כ'בין קיינמאל נישט געווען אין מזרח אייראפע, איז איך בין ארום געפארן מערב אייראפע אבער מזרח איז זייער אנדערש, מיינע אבות זענען דווקא נישט פון די געוועזענע ליטע, איז עס מער געווען א אן אנטראפאלאגישע נייגעריגקייט, אבער נישט דווקא פון מיינע אייגענע טראדיציעס, אבער איציק ווייס איך האט אפאר אבות פון די געוועזענע ליטא, יא? יא, אמת אויף מיין טאטנ'ס צד ווייס איך בלויז אז זיי זענען געקומען פון מינסקער און מאליעווער געגנט. מיר זענען געווען אין מינסק און אין מאליעוו. אבער איך בין עטליכע מאל פריער געווען אין מזרח אייראפע, קיינמאל נישט געווען אין ווייסרוסלאנד, און איך מיין די ווייסרוסישע קולטור איז אינגאנצן אנדערש ווי אין פוילן אדער אין אינעם אייראפעאישן פארבאנד, ס'איז נאך אלס קאמוניסטיש, מען קען געפינען סטאטוען פון לענין אין אלע אין עטליכע געסער. און ס'איז קעגן די דארטיגע געזעצן אז א גרופע פון מער ווי דריי מענטשן זאל זיך פארזאמלען אויף די גאס איז ס'איז אן אנדער. ס'איז דא א טור אנפירער וואס דאס האבן מיר געהאט האבן מיר געהאט ערלויבעניש ס'איז געווען א גרופע פיר און צוואנציג מענטשן. מען דארף אויף דעם א ספעציעלן סערטיפיקאט אדער אבי ווער קען זיין א טור אנפירער? מ'דארף א נאמען צעטל וואס שטייט אז מ'זאל. דאס הייסט זיי בלייבן אזוי ווי אין די זיבעציגער אכציגער מיטן אלטן קאמוניזם דארט? יא, ס'איז צווישן די איינציגע ערטער, איינציגע לענדער וואס האט נאכאלץ זייער א נאענטע באציאונג מיט רוסלאנד און מיט מיטן רוסלאנד פון אמאל. די גרעניץ צווישן ווייס רוסלאנד און רוסלאנד איז איצט אפן, איז אז מ אז מ'איז א ווייס רוסישע קען מען פריי אריינגיין אין אין רוסלאנד און און דעם אנדערן וועג, און ס'איז עכ ז זיי זענען נאוונטע ביזנעס שותפות. ווען מיר זענען, למשל ווען מיר זענען געווען אין א, דעם ערשטן טאג וואס מיר זענען געווען אין ווילנע, האבן מיר געזען ווי מען האלט אין אראפנעמען פיר אלטע סאוויעטישע סאוויעטישע סטאטועס. סטאטועס, וואס האט, דאס וואלט קיינמאל נישט געשען אין בעלארוס, מען קען נאך אלץ זען א לענין אין יעדן שטעטל וואס וואו אידן האבן זענען געווען ניינציג פראצענט פון דער באפעלקערונג איז דא א לענין א סטאטוע פון לענין און דאס איז נאך אלץ זייער א בולט'ער סימן פונעם קאמוניזם. ווי א לינגוויסט בין איך טשיקאוועט צו וויסן אויף וואסערע שפראך איר האט זיך פארשטענדיגט מיט די דארטיגע מענטשן, אדער האט איר ג כ געזעהן די פיזישע זאכן וואס זענען געווען דארט. איציק, איך ווייס אז דו קענסט רעדן גאנץ גוט אויף רוסיש, רעדט מען דארט איצט אסאך ענגליש? נע, נישט קיין סאך, אין בעלערוס רעדט מען בדרך כלל רוסיש, אפילו אז ווייסרוסיש איז א. אפיציעל איינע פון די איינע פון די הויפט שפראכן פון בעלארוס איז ווייסרוסיש, די דאס קאמוניקיר מיטל נאך אלץ. יא, איך מיין אז אונזער וועגווייזער האט געדינט ווי אן איבערזעצער אסאך מאל, עטליכע פון די סטודענטן, אסאך פון די אנטיילנעמערס האבן גערעדט אויף אידיש, וואס איז נישט געווען אזוי נוצליך, מיר האבן זיך געטראפן מיט. אפאר עלטערע אידן אין לעטלאנד און ליטע וואס האבן גערעדט אויף אידיש און נישט קיין סאך אין בעלארוס איז רוסיש איז צונוץ געקומען און אין משך פונעם טור האב איך געמאכט אפאר רעדעס וועגן די דיאלעקטן די אידישע דיאלעקטן וואס מען האט אמאל זיך באנוצט מיט זיי אין בעלארוס און מיר האבן אביסל פארגליכן די די רעדע איז נישט פון דיסנע, ס'איז א קליין שטעטעלע אין בעלארוס, און פון מאליוו, מאגילאוו, און אוודאי מינסק. אין מינסק האבן מיר זיך דווקא באקענט מיט איינער וואס האט געשריבן א בעלארוסיש-אידיש ווערטערבוך און האט גערעדט וועגן דעם וואס בעלארוסיש וואלט נישט געווען מעגליך אן אז אידיש זאל האבן עקזיסטירט אין בעלארוס ווי אזא וויכטיגע שפראך. ס'איז אמאל געווען א נאציאנאלע שפראך, ניין? אין בעלארוס? אידיש? וואס איז פון א ווייטן קוק ווינקל מיינט מען אז אידן אין ווייסרוסלאנד האבן גערעדט אין אידיש אין פארגלייך מיט אידן אין לעטלאנד און ליטא אבער אז עס גייט אז מען גייט טיף אריין אין דעם, וואס זענען די אונטערשיידן מער ווייניגער צווישן די סוב דיאלעקטן? יא, אמת. אז מען הערט זיך צו צו רעקארדירונגען פון אידן פון דיסנע, למשל, דיסנע איז א, ווי געזאגט, א קליין שטעטל, קולבאק האט געשריבן וועגן, דערמאנט דאס שטעטל דיסנע אין זיינע ווערק, אין דיסנע האט מען גערעדט מיט א וויימעדוואשן, איז מען. וואס הייסט? א שטעטל וועט דיסנע. געוואלד! געוואלד! געוואלד! געוואלד! יא. איז איך האב מיטגעבראכט מיט זיך אויף די נסיעה רעקארדירונגען פונעם ארכיוו, פונעם חורבן ארכיוו אויפנאמען פון שפילבערג. עטליכע, איך ווייס נישט וויפיל, אבער אסאך פון די פילמען זענען אויף אידיש און מען קען אויסקלייבן די אינטערוויאירטע וואס זענען געקומען פון געוויסע ערטער איז איך האב אין פאראויס צוגעגרייט די פילמען וואס זענען שייך צו אונזער מאשרוט. דערציילט וועגן דער ארגאניזאציע וואס האט דאס ארגאניזירט. דו קוקסט מיך אן ווי איך ווייס צום ענטפער. ס'איז אידישקייט LA איז באזירט אין LA און זיי שטעלן צונויף נסיעות ווי איך האב פריער דערמאנט. ווען זי זאגט זיי מיינט זי בעצם איין מענטש דאס איז ראבי פעקאראר וואס האט פריער געארבעט אין אידישן ביכער צענטער און ער האט דעמאלטס ארגאניזירט אזעלכע טורן און יא, צווישן דעמאלט און איצט איז ער געווארן א פראפעסאר אין קאלאראדא, און איצט ארבעט ער פולצייטיג אויף היליקס און אנדערע פראגראמען. עס קומט אים א יישר כח. און דו, ווי אזוי, דו האסט נישט נאר פארבראכט ווי א טוריסט, דו האסט געמאכט אסאך ארבעט מיט קאמערע און מיט די פארווערטס פארבינדונג, יעדן טאג האסטו געדארפט ארבעטן אויף דעם, דערצייל אביסל וועגן דיין ארבעט. יא, איך האב פירגעלייגט דעם רעדאקטאר פון פארווערטס אז איך זאל אנשרייבן באריכטן פון אויסלאנד וועגן אונזער נסיעה, ער האט געזאגט ס'וואלט געווען אינטערעסאנטער צו צונויפצושטעלן קורצע פילמען וועגן דעם, איז איך האב נישט מיטגעבראכט מיט זיך קיין אפאראט אבער איך האב זיך פארלאזט אויף זייערע אויף איינעם פון די פון די סטודענטן העניך וואס איר וועט זען אינעם ערשטן פילם, און ער האט זייער א שכוח'דיגן אפאראט, און אלס וואס מען דארף, איז ער האט זייער געהאלפן ביים צונויפשטעלן די פילמען. מיר האבן געהערט אסאך טרויעריגע ארטיקלען ספעציעל פון דוד קאצן וועגן דעם פאליטיק ארום חורבן און וועגן צוויי זייטיגע צוגאנג צום חורבן און צו קאמוניזם וואס איז זייער טרויעריג ספארדריסט מיר זייער איז דאס געקומען צו רעד אביסל אויף די רייזע די וועסט וועגן וואס איך רעד? ווי ראבי, די אנפירער פונעם פראגראם, פרובט באמת צו דרעהן דעם פראגראם ארום ארום דעם לעבן פון די אידן אין מזרח אייראפע און די געוועזענע ליטע, און נישט אזוי פיל ארום דעם חורבן און ארום דעם טויט, ווייל איך מיין אז ער פילט און און אנדערע פילן אויך אז אין די אוניווערסיטעטן און און אומעטום רעדט מען וועגן דעם חורבן און דעם חורבן און דעם חורבן, און כאטש דאס איז א וויכטיגע טעמע איז עכט וויכטיג צו שטודירן דאס וואס דאס וואס איז כמעט פארלוירן געווארן, און דאס וואס מען פריווט ווידער אויפלעבן. איז האסט עפעס צוצוגעבן? אבער וואס וועגן דעם היינטיגן פאליטיק מיט דעם אויפלעב פון אנטיסעמיטיזם און וועגן דעם אויפלעב פון באעהרן די געוועזענע פאשיסטן די אידן מערדער? איך האב נישט באמת געפילט, איך האב זיכער געליינט זיינע זיינע ארטיקלען אויף זיין אויף זיין וועבזייטל וועגן דעם, עפעס וואס איז אפשר נישט קלאר פון די פילמען איז וואס מיר האבן וואס אידישקייט האט צונויפגעשטעלט דריי ריזיגע בענד פון לענווארג וואס מיר האבן אלע מיטגעשלעפט ממש טויזענטער זייטן, און צווישן זיי איז געווען דא וואקאצ'ס ווערק וועגן דער אידישע עליטע, און אנדערע ארטיקלען וואס האבן געשאפן דעם, איך מיין, אינפארמירט דעם הינטערגרונט וואס מיר האבן געדארפט אויף דער נסיעה, איז מיר האבן מיר האבן אויך צוגעגרייט לידער אויף ווייסרוסיש און וואס אויף ליטוויש, אסאך אויף אידיש יא, אבער אויך היינטצייטיגע.

יא אבער איך מיין אז דער עיקר פון די פראגראם איז נישט אונז צו לערנען דאס וואס מען קען און לערנען אויף דער אינטערנעץ און דאס וועגן וועלכן אלע רעדן אבער טאקע די ווערק וואס מען האט געשריבן אויף די ערטער און פריוון לערנען די ווערק פון אן אנדן קוקווינקל. און איר האט געמאכט אינטערוויוען מיט מענטשן דארט? יא, אינעם ווידעא קען מען הערן אינעם אינעם ווידעא וועגן מינץ קען מען הערן ווי מען רעדן מיט אלכסנדר אסטראווך וואס האט געשריבן דאס ווערטערבוך אידיש ווייסרוסיש. מיר האבן אויך גערעדט מיט מיט צוויי עלטערע אידן וואס זענען אין די פילמען, מיט פאניע בראנצאווסקי פון ווילנע, מיט א דווינסקא איד, און אין וואו איז דאס געווען? אין דווינסק האבן מיר אויך גערעדט זיך צופעליג געטראפן מיט איינעם וואס ווי הייסט ער? שמואל? ניין ניין ניין ער געפינט זיך אין פילם ער איז א היסטאריקער א פראפעסאר פון געשיכטע אין ישראל אן עמעריטירטער פראפעסאר וואס איז אויך געווען א קינד אין דעם פילם וואס מיר האבן ערשט געזען אונזערע קינדער. מיר האבן ביי דער אידיש וואך ערשט געזען דעם פילם אונזערע קינדער מיט זשיגאן און שומאכער. יא, איז ער איז געווען אויף א טור, ווי א טוריסט אין דווינסק, איז מיר האבן גערעדט מיט אים, יא. זייער אינטערעסאנט, זייער אינטערעסאנט ווייל איך האב געטראכט אז עס קען זיין אז עטליכע פון די קינדער אינעם פילם לעבן נאך, און אט האב איך אן ענטפער, דאס איז איינער. יא, ער האט פאקטיש געזאגט אז ער איז געגאנגען אין א פוילישער שול און ער האט זיך אויסגעלערנט אידיש צוליב דעם פילם, כדי צו זיין אן אקטיאר אין דעם פילם. טאקע? נישט צום גלייבן. מיין ווייב'ס משפחה שטאמט פון דווינסק, איז זי וועט זיך פרייען צו הערן אז דארט האט מען געפונען אידיש רעדער. און ס'איז דא א מכללת גאס. און אן אקטיווע שול. יא. אקטיווע שול? מיט א מנין? אמאל. כ'ווייס נישט. און דער עולם זאל וויסן זיין אז דער מאלער מארק ראטקא האט געשטאמט פון דווינסק. יא, ס'איז דא א פרעכטיגע מוזיי מיט זיינע ווערק און וועגן זיין לעבן. דאס איז פון די וויכטיגסטע שטעט. הקיצור. אויף אידיש האט עס געהייסן, אדער הייסט עס נאך אלץ דענעבורג, אבער די אידן, בפרט די פאר-רוסיש'טע אידן, זאגן זאגן דווינסק. און היינט רופט מען דאס אויף דאגאוו-פילס. יא. גוט, און מען קען אויך, איר זאלט וויסן, זען, הערן רענא'ס שיינע קול אויף די ווידיאוס. דו האסט געזונגען ניט ווייניג דארט, יא? איך בין דווקא געווען שרעקליך פארקילט די ערשטע פאר וואכן פון פראגראם, איז אז איר קענט הערן ווי איך זינג אפאר שורות אין דעם צווייטן ווידעא, איך זינג דאס ליד סלוצק ווייל מיר האבן געזען סלוצק, אבער אז איר ווילט הערן ווי איך זינג אן קיין פארקילונג קענט איר דאס געפינען אנדערש ווי אויף די אינטערנעט. זי איז געווען פאציענט איינס. אלע האבן א. אלע האבן זיך פארקילט ביזן סוף פון פראגראם. אלע פֿיר און צוואַנציק מענטשן. א שאד. גוט, איז ביי דער געלעגנהייט קענט איר אונז אביסל דערציילן וועגן זיך, איר טוט אנדערע זאכן מיט, קודם איציק, דו האסט, דו ביסט דער שאפער פונעם נייעם וועבזייטל וואס איז יעצט א סענסאציע אויף דער אידישער גאס, אקעי, א שיינעם דאנק. יא, דאס איז א לערן זאל וואס מען לייגט אויס אזוי ווי לויטן ייווא אויסלייג L-E-Y-E-N-Z-A-L דאט ארג, און דאס איז א דאס איז א רעסורס פאר סטודענטן וואס ווילן הערן אידיש שפראכיגע לעקציעס וועגן ליטעראטור. אומזיסט. און איך בין א סטודענטקע, איך וועל איבער א יאר זיין א דריט יארלער אין יעיל אוניווערסיטעט, איך שטודיר געשיכטע, און איך בין אויך א זינגערין און היי יאר וועל איך זיין א מוזיק דירעקטאר פון מיין אקאפעלע גרופע Red Hot and Blue. און איך בין אויך א סטודענט. וואס איך האב נישט דערמאנט, איך בין א סטודענט פון לינגוויסטיק אין ניו יארקער אוניווערסיטעט און איך הייב אן מיין דריט יאר פון מיין דאקטאראט. און דו קאנצענטרירסט אויף אידיש, אידיש שפראך זאכן? יא, אידישע סאציאלינגוויסטיק איז מיין הויפט אינטערעס, מיין הויפט פאך. און דער עולם מסתמא ווייסט שוין אז רענא דו ביסט איינע פון די שעכטער טעכטער. דאס בין איך, איך, יא, טעמע, מיין שוועסטער טעמע און איך זינגען אידישע לידער און שפילן זיי אויס, מיר זענען געווען אין אוסטראליע און ישראל, און מיר וועלן דווקא אויפטרעטן אויף די אידיש וואך אין אפאר טעג. און לעצטענס אין בראזיל, יא? יא, איך האב פארגעסן צו דערמאנען מיין טאטן בנימין שעכטער וואס איז דער מוזיק דירעקטאר און מיין טאטע און טעמע זענען ביידע געווען אין בראזיל, איך בין דעמאלט געווען אויף היליקס האב איך, ניין איך בין דעמאלט ארום געפארן נאך היליקס אין אייראפע, אבער זיי האבן אויפגעטראטן אין ריאו דע זשענעירא. א שענעם דאנק איציק און ריינע, און איך וויל מעלדן אז איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד, מיט מיין רעכטע האנט אהרעלע ווישוואנאט. אהרעלע, קענסטו געבן אן אריינפיר צום דריטן גאסט? מיט גרויס פארגעניגן. איצט וועלן מיר הערן פון איוו יאכנעוויץ וואס פירט דעם אידיש שפראכיגן בלאג אין מויל אריין, דאס הייסט אין מויל אריין, וואס פארנעמט זיך מיט עסן ווערטער און דריקער עסן. איוו האט לעצטנס איבערגעזעצט א אידיש א ווילנער וועגעטאריש אידיש ווערטער בוך.

זכרונו לברכה האט אסאך ווערטער פאר בולקעס למשל און זי בולקעס דאס ווארט בולקעס ניצט זי און אויך זעמעלעך און אויך קייזערקעס קייזערקעס זענען דאס וואס מען ריפט אויף ענגליש קייזער ראלס. און די הארטע בולקעלעך מיט מאן. אסאך אנדערע אינטערעסאנטע ווערטער האט זי, איך האב אדורך געשמועסט מיט ווילנער חבר'טעס וואס האבן געלעבט אין ווילנע פאר דער מלחמה און אנדערע לינגוויסטן מיט הערשל גלעזער פון ייווא און געלייענט אסאך אנדערע קאך ביכער און אויסגעפארשט אלץ וואס איך האב געקאנט. פארוואס רופט מען אייך טשאקלעט לעידי? אה!

איז געווען די טשאקלעט לעידי, און איין מעשה וואס איך וויל זייער איבערגעבן איז, איך האב געמאכט דעזערטן און נאשעריי אין א טעאטער וואס איז מער נישט דארט, עס איז געווען אויף דער דריטער עוועניו צווישן פערצנטער און דרייצנטער גאס, דאס איז געווען דער דער דער וואס איז דאס געווען? דאס איז געווען ווערייעטי טעאטער, דארטן האט אויפגעטרעטן טשארלי טשעפלין, אבער פארשטייט זיך אז איצטערט איז עס א גרויסער קאנדאמיניעם. וואס האב איך אנגעהויבן זאגן, אה, דעמאלט האבן געשפילט דארטן The Coasters. און איין טאג האב איך צוגעבראכט די קיכעלעך און בראונילעך אין טעאטער, פונקט אין דער צייט ווען די קאוסטערס זענען געווען אין פארטער, און דער באלעבאס האט מיר געזאגט, איוו, ווערט באקאנט מיט די קאוסטערס. בין איך אזוי באגייסטערט געווען, און האט ער זיי געזאגט אט איז די טשאקלעט לעידי, און פארשטייט זיך האבן זיי פארזוכט די אלע קיכעלעך, און זיי זענען געווען באגייסטערט זיך צו באקענען מיט מיר, און דאס איז מיר געווען א גרויסע כבוד. פאר די וואס זענען צו יונג אדער צו אלט, ווער זענען די קאוסטערס? די קאוסטערס זענען געווען א קאפעליע א סאך פון זיי זענען אוועק אויף עולם האמת, א קאפעליע פון פֿינף זינגערס וואס האבן געזונגען אסאך לידער פון ליבער און סטאלער אין די פופציגע און זעכציגע יארן, אפשר האט איר אמאל געהערט פויזען אייווי אדער וואס נאך, טשארלי בראון און אנדערע וואונדערליכע לידער, מ'מוז מיטטאנצן, מ'קען נישט מ'קען זיך נישט אפזאגן. איוו איך וויל אויף א מינוט צוריק גיין צום קאך בוך, ווי דערמאנט איז דאס א וועגעטאריש קאך בוך, איך בין א וועגעטאריער און וויפיל איך פארשטיי ביסטו אליין א וועגעטאריער, איז אז מען דערמאנט אידיש עסן קומט געווענטליך נישט דאס ערשטע אויפן זינען וועגעטאריש עסן, אפשר קענסטו רעדן אביסל וועגן דעם וואס וועגעטארישקייט האט צו טון מיט אידישקייט אדער מיט אידיש עסן? יא, מיטן גרעסטן פארגעניגן. אין דער תקופה, דאס קאכביך איז געשריבן געווארן אין נײַנצן זיבן און דרײַסיק, אין דער תקופה צווישן די וועלט מלחמות, און אפילו פאר דער ערשטער וועלט מלחמה, האבן אידן, האבן אלע, דאכט זיך מיר, און בפרט אידן, געהאט אסאך האפענונג וועגן דער צוקונפט, א. עס איז געווען אן ארטיסטישע באוועגונג, א. פוטוריזם, א. צוקונפטיזם, א. און מען האט דעמאלט געגלייבט, ווי מען קען מער נישט גלויבען דאכט זיך מיר, אז.

די באוועגונג איז געווען קליין אין צאל אבער גרויס אין קולטורעלע רעלעוואנץ דאכט זיך מיר. איך האב נאר צו דער האנט היינט א זייער א קאמיש דערציילונג פון משה נאדיר'ן נוטות און פרוטות וועגן א מאן וואס האט ליב עסן פלייש און ער גייט אריין אין א וועגעטאריש רעסטוראנט מיט א חבר און אלצדינג איז געמאכט פון נוטאס און פראטאס, זיי זענען אנאלאגען צו אונזער היינטיגע טאפו דאכט זיך מיר, זענען זיי געווען פראטעין געריכטען געמאכט פון איך ווייס נישט פון ניסלעך מסתמא.

איר זייט ביידע וועגען וועגעטארער? אה, איך שעם זיך פאר איוו. איך עס, איך טרינק מילך, איך עס מילכיגס, איך עס אייער, כאטש כ'האב, ס'איז נישט באמת צו מיין געשמאק, און פיש עס איך יא, נאך א צען יאריקן איבעררייס עס איך ווידער פיש. איך עס אויך מילכיגס און אייער, און איצטערט אויך פיש אמאל, איך וואלט נישט געזאגט אז פיש איז א טייל פון מיין דיעטע אבער איך זאג זיך נישט אפ פון פיש ווי איך האב צוואַנציק יאר דאס ערשטע מאל וואס כ'האב געגעסן פיש נאך צוואַנציק יאר זיין א וועגעטאריער איז געווען ווען איך האב געדארפט לערנען א קורס אין מאכן געפילטע פיש און איך האב נישט געוואוסט קיין סאך מער ווי די סטודענטן. וואס טוט מען ביים יום טוב שבועות אז מ'עסט נישט פלייש לכבוד יום טוב, מ'עסט נישט מילכיגס לכבוד שבועות, וואס טוט מען? מען עסט יא מילכיגס. אז מען איז א אה אז מען איז א וויגען. אה אז מען איז א וויגען. אה א דאנק פארן פרעגן. איך מיין אז די צוויי דרינגסטליכע פראגעס פאר אידן זענען וואס עסן וועגעטאריער פסח און וואס עסן וועגאנער שביעות. און דערפאר האב איך אליין, כאטש איך בין אליין נישט קיין וועגאנער, האב איך אויסגעטראכט אסאך וועגאנער שביעות רעצעפטן, צוליב דעם ווייל עס איז מיר זייער אינטערעסאנט צו געפינען צו געפינען א לעכעלע צו געפינען. ווי מען קען זיך אן עצה געבן, און איך מאך א דעזערט וואס איך האב געמאכט א א נעאלאגיזם א קערניק, א טשיז קעיק אויף אידיש איז א סערניק, איינע פון די ווערטער, איינע פון די הונדערטער ווערטער איז א סערניק, און קערן זענען ניסלעך און סעמישקעס, און א סערניק וואס איז געמאכט פון ניסלעך איז פארשטייט זיך א קערניק, און איך מאך א איך מאך קערניקס פון. פון באניע קרן, פון קאקאסנוס קרן, פון פון וואס נאך? פון מאנדלן פארשטייט זיך, פון קאשוניס, און זיי זענען זייער געשמאק, און דעם אמת געזאגט האב איך קערניק בעסער ליב ווי סערניק, און איך האב סערניק זייער ליב. אה, דאס האב איך געזען אויף דיין וועבזייטל איד, און קענסטו אונז מעלדן וועגן דיין וועבזייטל און ווי נאך מען קען זיך פארבינדן מיט דיר? אה, מיטן גרעסטן כבוד, מיין וועבזייטל איז אין מויל אריין דאט בלאגספאט דאט קאם, דאס איז אין מויל אריין אויף מיין צענטראל אידיש דיאלעקט, אה, מיט לאטיינישע אותיות INMOLARAIN.

האבן די האט דער פארלאג געמאכט אסאך טעותים. און זיי אזוי גוט גיב דעם טיטל פון בוך און ווי אזוי מען קען דאס געפינען. אה. דאס בוך אויף אידיש איז וועגעטאריש דיעטישער קאך בוך, און אויף ענגליש The Vilna Vegetarian Cookbook, און איר קענט עס געפינען ביי אייער לאקאלער אומאפהענגיקער ביכער האנדלער און אויך אויף פאניעלעוואנדא דאט קאם. שיינעם דאנק און יישר כח. א דאנק. און יעצט האבן מיר זייער א בכבוד'דיגע גאסט אהרעלע. איך האב דעם גרויסן כבוד פארצושטעלן דעם געניטן כישוף מאכער דעם מייסטער פונעם מאנאלאג, דעם קאנפערענציער שבקאנפערענציערים, דער דירעקטאר פונעם אידישן קולטור קאנגרעס, און אן אקטיאר אינעם טעאטער פארן נייען אידישן רעפערטואר, שעין בעיקער. חוה בעיקער, זייט באגריסט. האסט נישט מער וואס צו זאגן וועגן מיר? דאס קענט איר אליינס זאגן. וואס מאכסטו שוין? איך מאך זיך ניט וויסנדיק. אָט אַזוי. ס'איז מיר אינטערעסאַנט, אַז איך האָב געזען דאָ אויפֿן טאָוול Fania Lawando Erotta dot com, האָב איך געמיינט, אַז דאָס איז אַ נײַ ליד פֿון סטיקס. אָבער דאָס איז מסתּמא בלויז דרײַ מענטשן פֿאַרשטייען דאָס. מילא. יע, איך בין צופֿרידן דא צו זיין אויף דער אידיש וואך שוין א לאנגע צייט זייט איך בין דא געוועזן און מען זעט דא אסאך נייע פענעמער אסאך באקאנטע פענעמער און ס'איז א פארגעניגן דא צו זיין איינער איז געזעסן לעבן מיר ביי די וועטשערע און געזאגט אז דער גאנצער צימער אלע רעדן אידיש ס'איז גאנץ פיין. און דו ביסט דו זיצט נישט מיט ליידיגע הענט מיט פארלייגטע הענט וואס טוסטו ביי דער אידיש וואך?

און מיר ווייסן נאכנישט וואס דאס וועט זיין, מיר האבן רמזים, מיר האבן א געדאנק, אבער מארגן הייבט מען אן צו שרייבן און רעפעטירן, און זונטאג וועט מען זען וואס מען קען אויסטראכטן. און שפעסער נאכטס וועל איך אויפטרעטן צוזאמען מיט מרים חיה סיגל אין א קאנצערט אינעם ברייטסטן זין פונעם ווארט א קאנסערט. זי זינגט, איך קראקע, אבער בעסער רעציטיר איך. און איך מיין עס וועט זיין גוט פאר דעם עולם. יא. און מרים חיה האט ערשט ארויסגעבראכט איר ערשטן קאמפאקטל. טויזנט טעמים. טויזנט טעמים. ס'איז זייער גוט, מיר האבן דאס געשפילט עטליכע מאל אויף אונזער פראגראם. און וואס הערט זיך מיטן קאנגרעס? ס'איז ס'איז גוט. מיר האבן נעכטן אנגעפירט מיט א אזכרה נאך די אומגעבראכטע סאוועטיש אידישע שרייבער די הרוגי מלכות פון סאוועטן פארבאנד, און ס'האט גערעדט אלה זוסקין פערלמאן, די טאכטער פון בנימין זוסקין דעם שוישפילער וואס האט געשפילט דעם נאַר צו שלמה מוחאיל'ס ליר, און ער האט אנגעפירט מיטן טעאטער נאכדעם ווי מ'האט געהארגעט מוחאיל'סן, דאס הייסט אביסל מער ווי א יאר ביז מ'האט פארמאכט דעם טעאטער, אבער ער איז געווען אן אויסגעצייכנטער אקטיאר, און מ'רעדט פון די שרייבער, ווייל שרייבער לאזן הינטער זיך איבער לידער ראמאנען, אבער וואס לאזט הינטער זיך אן אקטיאר? ווייניג וואס, און זיין טאכטער וואס האט אים נישט זייער גוט געקענט, ווייל זי איז נאך יונג געווען ווען מען האט אים ארעסטירט און אריינגעטאפסעט, זי האט געפארשט זיין לעבן און געשריבן א בוך וועגן אים, איז זי געקומען און גערעדט וועגן דעם טאטן און געוויזן בילדער וואס איך האב קיינמאל נישט פריער געזען, און איך האב געפארשט וועגן דעם טעאטער, געווען זייער אינטערעסאנט. מיר גרייטן צו א סעזאן פון קאווע הייזער, דאס הייסט הארבסט וועט זיך אנהייבן די קאווע הייזער, און איך האב ערשט געגעבן מינדל רינקעוויטשן די קארעקטור פון א בוך וואס זי האט געשריבן, דאס הייסט אמאל אין א גלות, זי וועט דאס באקוקן, גוטהייסן אדער פאדערן נאך אויסבעסערונגען, און מערצ השם וועלן מיר אפהאלטן א ליטערארישן יום טוב נאך א צוויי שפראכיג ביכל אויף אידיש און ענגליש פון א מאדערנער אידישער שרייבערין. איך בין נישט אזוי באקאנט מיט דיר, קענסטו געבן אן אריינפיר? מענדל רינקעוויטש איז א פאעט און א פראזאאיקער, גוט באקאנט אין די ניו יארקער קרייזן, זי באטייליכט זיך אינעם שרייב קרייז דארט, איך פלעג זי זען צומאל צוגאסט ביי בעלא גאטעסמאנען, און זי האט ארויסגעגעבן עטליכע ביכער, לידער, און פראזע, און א נייע אידיש ביכל איז א שמחה. מזל טוב. איז יא, עס איז דרײַ און זעכציק יאר זינט דעם צוועלפטן אוגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק. איז ווי לאנג וועט אנגייען אונזערע הזכרות אויף דעם? מיר האבן גערעדט לעצטענס מיט עסטרייך אין אן אינטערוויו און ער האט ספיקות צי דאס וועט קענען אנגיין ווייטער, ווי האלטסטו ווי איז געווען דער עולם נעכטן? דער עולם איז געווען אפשר הונדערט מענטשן, ס'האט געקענט זיין מער ווען מיר האבן א בעסערן בודזשעט פארן פארפירסמ'ן, אבער איך מיין אז ס'קען אנגיין, ווי לאנג וועלן אנגיין די אזכרות? ווי לאנג עס איז וויכטיג צו מענטשן צו געדענקען, אזוי לאנג וועט דאס אנגיין. יישר כח וואס דו פירסט אן ווייטער מיט דעם. און דערצייל וועגן דיינע איצטיגע פראיעקטן אויף דער בינע. יא, ס'עט זיין אן אינטערעסאנטער סעזאן ביים ניו אידיש רעפ. קודם כל האט דוד מאנדלבוים באשלאסן אז מ'מוז מען מוז אנהייבן אריינצוציען יונגערע מענטשן אין טעאטער, און פאקטיש אז איך האב געארבעט דעם זומער אין זומער פראגראם זענען געקומען צו מיר געוויסע יונגערע מענטשן און געזאגט אז זיי ווילן זיך פארנעמען מיט אידיש טעאטער, ארבעטן מיטן יו אידיש רעפ וואס טראגט די פאן פון פון אידישן קונסט טעאטער פון דער באוועגונג און דאס האט געווירקט אויף מיר, איך האב זיי געשיקט צו דאוויד'ן, און דוד הייבט אן צוצוגרייטן א ווארשטאט וואו די אונטעריכט שפראך זאל זיין אידיש, אבער עס לייגט דעם טראפ אויף טעאטער ווי א מיטל זיך אויסצולערנען א פרעמדע שפראך, אויב מיר קענען רופן אידיש א פרעמדע שפראך, און איך האב נישט געוואוסט וועגן דעם אבער ווייזט אויס אז ס'איז דא אסאך געשריבן וועגן דעם געדאנק אז ס'איז אן אנגענומענע מיטל זיך אויסצולערנען א שפראך, און איך טראכט וועגן זיך ווי אזוי איך האב זיך אנגעהויבן לערנען אידיש אז איך האב גענומען א. דעמאלט האט מען געשפילט אזעלעכע זאכן קאסעטן, יא. כ'האב גענומען א קאסעט מיט לידער פון די בערי שוועסטער און כ'האב געקוקט אין מיר טראגן א געזאנג און אזוי צוביסלעך האב איך אנגעהויבן זיך אויסצולערנען געוויסע זאצן. אויף אידיש איז עס א מיטל צו פארשטיין א שפראך, און איך וועל לערנען א דריי פיר קלאסן ביי דעם, ס'וועט זיין איך מיין אז צוועלף זעכצן סעסיעס, און מיר וועלן זען ווי עס גייט, אבער מיר האבן זייער פעאיגע יונגע מענטשן וואס קומען זיך צונויף מיט דעם, דאס איז נישט אויף דער בינע דאס איז אין קלאסן צימער, אויף דער בינע שטעלט מען. כ'קען עס קוים גלייבן, שטעלט מען טויט פון א סעילסמאן, מ'קען זאגן טויט פון א קאמיוואיאזשער, טויט פון א וואיאזשער, מ'האט עס געשטעלט אונטער פארשידענע טיטלען, ווי ניט איז איז דאס יוסף בולאפ'ס לעגענדארישע איבערזעצונג פון ארטור מילער'ס דעט אוו א סעילסמאן, און ס'איז דא זייער אן אינטערעסאנטע געשיכטע הינטער דער איבערזעצונג, ס'איז אנגעקומען מיט בלוט ביז מיר האבן דאס ארויסגעקראגן פון די ארכיוון, אבער דוד האט אן אייזערנעם ווילן, ער האט ארויסגעקראגן אי דעם סקריפט אי די רעכט. און מיר גרייטן דאס צו, דעם ערשטן סעפטעמבער הייבן מיר אן די רעפעטיציעס און דעם אכטן אקטאבער וועט מען וועט מען עפענען די פארהאנג. מיטן רעכטן פוס. אויסערגעווענליך. דאס האט מען געשפילט אויף אין פאלקס בינע דאס לעצטע מאל אויב איך האב נישט קיין טעות, דעט אוו א סעילסמען. ניין. ניין? קיינמאל ניט? ביז זייט בולעף איז געשטארבן האט קיינער דאס נישט געשפילט. בולעף האט דווקא נישט געוואלט אז ער האט געמיינט אז נאך אים איז דער מבול. און קיינער זאל נישט שפילן זיינע מאטריאלן, קיינער זאל זיי נישט ניצן, אין ישראל שפילט מען זיי, מען האט לעצטנס געשפילט דעם רעוויזאר זיין באארבעטונג פון גאגעל'ס פיעסע, אבער ליובע האט געהאט אן אנדערע צוגאנג, דאס איז די אלמנה ליובע גאדעסאן. זי איז שוין מער נישט דא אויך. האט געהאט אן אנדער צוגאנג צו ישראל. אבער אין אמעריקא האט מען נישט געטארט שפילן. אבער נו, מיר האבן געפונען ווי אזוי. די פיעסע, די איבערזעצונג האט אזוי געווירקט אויף דעם עולם אין יענע יארן, אז איינער האט געשריבן דאכצעך אין קאמענטאר אז דאס. איז די אריגינעלע פיעסע און מילער האט דאס בלויז איבערגעזעצט אויף ענגליש דאס וואס מען שפילט אויף בראדוועי צו דער צייט. פאקטיש, בלאף איז געווען זייער קלוג וועגן דעם, ער האט איבערגעזעצט די פיעסע אויף אידיש ווען עס האט נאך אלץ געשפילט אויף בראדוועי און ער האט נישט געטארט, האט ער דאס גענומען אין דאכצעך אין ריאו אדער אין בוענאס אפשר אין בונוס האט ער דאס געשפילט אן די ערלויבעניש אנצופרעגן, און ער איז צוריק געקומען מיט די רעצענזיעס און זיי געוויזן פאר מילער און געזאגט מעגן מיר דאס דא שפילן? האט מילער געזאגט יא, ער האט דאס גוט געהייסן, און בולאף איז געווען דער איינציגער אקטיאר, דער איינציגער פראדוצענט וואס האט רעכט געהאט צו שפילן דעטווע סעילסמאן אויף אידיש פארשטייט זיך, וואו נאר ער האט געוואלט. ס'איז באקאנט אז דו האסט געהאט א ספעציעלע צוטריט צו דער אמן ע ל בקארסאן, א זערא פיינע פריינטשאפט האט איר געהאט, איז האט דאס פיגורירט אין קריגן דעם רעכט? די טאכטער איז נאך דא און מיר זענען פריינט, אבער סוף כל סוף האט מען זיך דערוואוסט אז די רעכט געהערן נישט צו די יורשים נאר צו מיללער'ס יורשים, ווייל דאס איז געווען דער אפמאך פון דער צייט, האבן מיר סוף כל סוף געדארפט ווידער צוריק צו דוד'ס גוטער פריינט

יא, און מיר ווארטן נאך אלץ. מיר וועלן דאס שפילן דעם אכטן, דעם ניינטן, דעם צענטן סעפטעמבער וועט מען דאס שפילן אין קארנעל. יונתן באיארען האט אונז פארבעטן אהינצוקומען מיט א קליינעם פעסטיוואל פון אידישן טעאטער. דוד וועט שפילן זיין יאסל ראקאווער רעדט צו גאט. אורן און ילענא ריקמאן שמואלינסאן וועלן שפילן The Essence, א יידיש טעאטער דים סאם, און דעם דריטן אוונט וועט מען שפילן ווארטן אויף גאדא, וואס צייכנט זיך אויס מיטן עולם, און ווי גרויס דאס זאל נישט זיין מיין איך אז טויט פון א סעילסמאן וועט זיין אפילו גרעסער, ס'איז זייער א באליבטע פיעסע ביים עולם. ווייזט דאך ארויס יא. דערמאנט ווי אזוי מען קען זיך פארבינדן מיט דיר מיט דיינע ארגענעזאציעס און זיך דערוויסן ווייטער. גוט ס'איז זייער לייכט פאר מיר קען מען גיין אויף קאנגרעס פאר דזשואיש קולטשור דאט ארג און פארן טעאטער דארף מען בלויז געפינען NewYiddishRep דאט ארג, נו, נישט ניו, נו, NEW, נאט נו ענד יו, NewYiddishRep דאט ארג, אויף די גלחית פארשטייט זיך. גוט. נו טייערע מענטשן מיר עס זענען אונז געבליבן נאך אפאר מינוט, אפשר קענען מיר טוהן וואס מיר האבן זעלדן א געלעגנהייט צו טוהן, ארום רעדן די נייעס און מאכן א בליץ דיסקוסיע פארשידענע טעמעס. מעג איך בלויז דערמאנען איין זאך וואס איך האב פארגעסן פריער איז דער נאמען פונעם היסטאריקער וואס איז געווען אין אונזערע קינדער און שרייבט נאך אלץ שרייבט רעצענזיעס פון היסטארישע ביכער איז שמעון רעדליך. און ער איז נאך אלץ אקטיוו. א שענעם דאנק. איין זאך וואס איך בין זיכער אז אלע ווילן הערן וועגן דעם איז וואס האלט מען וועגן די אמעריקאנער וואלן און דאנאלד טראמפ? נו, איך קען אייך זאגן אז דאס וועט זיין א טייל פון קאמעדיע ווארשטאט. ווייטער זאלן אנדערע רעדן. ווי א קאמיקער, מיינסטו עס איז אמת אז אלע קאמיקער ווילן אז טראמפ זאל וואס לענגער בלייבן אין די וואלן? ס'מאכט נישט אויס וואס מ'וויל, וואס מ'וויל נישט, ער וועט בלייבן ווי לאנג ער מיינט אז ס'איז א גוטע שפיל פאר אים. נאך עמיצער? אה אקעי נו וואס וועגן דאס איז אביסל א דאונער ווי מען רופט עס אויף ענגליש רעכט פאר די האמאסעקסואליסטן און וועגן דער טראגעדיע פון דער אומגעבראכטער מיידל נישט דא געדאכט ביי א מארש פאר רעכטן פאר האמאסעקסואליסטן אין ישראל. נו, איך זעה אויף פעיסבוק אסאך מעלדונגען פון פרומע ישראלים און איך קען נאר זאגן אז זאל כאטש אביסל גוטס ארויסקומען פון דער טראגעדיע, מען זאל אנהייבן רעדן וועגן וועגן דעם וואס האמאסעקסואליסטן זענען מענטשן און זיי האבן די זעלבע רעכט ווי אלע אנדערע מענטשן און אין די פרומע וועלט איז דאס א שווערע פראגע און מען דארף דערגיין עפעס א טאלק ווייל אז נישט וועט זיין ממש סכנת נפשות. און יעצט האב איך געליינט אז מ'געט ציפי לבני דאכט זיך האט אויפגעהויבן די האנט און געזאגט אז מ'דארף מאכן נייע כללים און נייע געזעצן צו אפצוהערן די רעכט פון אזאלכענע מענטשן. מען שוד נאר וואס מען בייט די געזעצן ערשט נאך די טראגעדיעס און נישט פאר זיי. יא, בעסער שפעט ווי קיינמאל נישט. און האט עמיצער געהערט וועגן א נייעם פאטענציאלן אפמאך צווישן די פאראייניגטע שטאטן און איראן? נוקלעארער אפמאך? מיינונגען וועגן דעם? כ'האב מורא צו זאגן א ווארט אפשר הערט מען זיך אונטער. אלע האבן מורא צו זאגן די ווארט. נו מיר האבן שוין אפגעמערט ס'איז דרײַ און זעכציק יאר זינט דעם צוועלפטן אוגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק, נו אפשר קענען מיר וועגן דער נייעס וועגן די נייעס רעדן אן אנדערש מאל. איז גוט, איך מיין אז מיר וועלן דארפן באלד פארענדיגן. איך וויל באדאנקען די וואס האבן געשאפן דעם פראגראם, קודם ארעלע ווישוואנאט, מיין רעכטע האנט, שטופ אויף וואס? רבקה דוד, פראדוצענטקע, טוביה באטוויניק, טעכנישער רעזשיסאר, און די געסט, ריינע שעכטער, איציק בלימאן, איוו יאכנאוויץ און שעין בעיקער, א דאנק יוגנטרוף, דאס איז אויף טוויטער עט יוגנטרוף אדער אויפן וועב יוגנטרוף דאט ארג, און א דאנק דער אידיש וואך מיט עליע דעיוויס בראש, און א דאנק דעם סטעף פון פּערלסטאון סענטער רייסטערסטאון מערילענד. און א דאנק אונזער אנפירערין פון פראגראם חסי' סגל וואס האט אונז באגריסט פריער און מיר באגריסן איר צום הונדערטן צווייטן געבוירן טאג. צו לאנגע יאר. מזל טוב. נו דאס רעדט פון אייך מאיר דוד, א דאנק פארן הערן, איר הערט דאס אידישע קול און הערט ווייטער איבער אייך טאג און הערט אונזער פאדקעסט, ווענדט זייך צו אונזער וועבזייטל אידיש וואויס דאט